Schockant war fir mech dat Heckegeschnëtz, wat ech Ufank Hierscht laanscht all Feld a Vëloswee an der Gemeng Garnech gesinn hunn. D'Hecke si vum Naturschutzsyndicat Sicona geschnidde ginn, gouf mer confirméiert. Erstaunlech fir mech, well wat ech bei dësem Heckegeschnëtz an der Gemeng Garnech gesinn hunn, hat a mengen Aen Wéineg mat Naturschutz ze dinn. Vun engem Naturschutzsyndikat kann ee jo erwaarden, datt esou Aarbechten e Virdeel fir d'Natur hunn, datt der Natur gehollef gëtt. Vun enger Hëllef fir d'Natur konnt ech bei kenger geschniddener Heck eppes feststellen. Ech hunn dofir déi Verantwortlech vum Naturschutzsyndikat Sicona bei zwou Hecken déi extrem drastesch als Këschtenheck geschnidde si ginn, ëm Informatiounen an Erklärunge gebieden. Esou wéi dës Heck laanscht de Vëloswee vun Héiweng op Käerjeng, wou d'Heck zum Wee, an der Héicht an zur Wiss geschnidde ginn ass. Bei dëser Heck ass mer verséchert ginn, huet de Sigona just laanscht de Wee geschnidden. De Rescht, dat Kierze vun der Heck an der Héicht an d'Schneiden an der Wiss, dëst ass vun aneren Acteure gemaach ginn, sot mer de Gestionnaire vum Sicona. Och eng aner Heck bei Garnech war alles anescht wéi naturfrëndlech behandelt ginn an do ass mer confirméiert ginn, datt déi Heck komplett esou vum Sicona geschnidden ass ginn. Déi Heck ass zum Wee wéi op enger gesamter Längt vun ca. 350 Meter an der Héicht bis op e puer Beem gekierzt ginn. Vum SICONA aus heescht et, datt dës Heck huet esou misse gemaach ginn, well dëst wéinst der Maschinn net anescht méiglech wier. Dat kann ech net esou richteg verstoen. Mer hunn et beim Sicona ëmmerhin ëmt de gréisste Spezialist vun Heckeschneide vu Lëtzebuerg ze dinn, en Naturschutzsyndikat, deen iwwer 30 Joer Erfarunge beim Heckeschneiden huet, a mer musse fir d'Natur eng sou desastréis Aarbecht ubidden, wéinst Maschinnen, déi dëst esou verlaangen? Op der Homepage vum Sicona heescht et, datt dës Maschinne Scorpion, wéi se genannt, aus Käschtegrënn agesat ginn, fir esou iwwer 300 Kilometer laanscht d'Weeër ze schneiden. Dëst ass schonns gelungen. Absurd ass, firwat dëst Schneiden all Joer laanscht all Feld a Vëloswee muss sinn. Dëst passéiert aus Sécherheetsgrënn. Wou war bei dëser Heck e Sécherheetsproblem? E Sécherheetsproblem bei enger Heck laanscht en naturbeloosene Wee, dee mol net als Wanderwee genotzt gëtt? Wou ass et e Sécherheetsproblem bei enger Heck, déi meterewäit ewech laanscht e Graswee, e wéineg genotzte Feldwee steet? Déi Heck huet hei masseg Plaz. Déi Heck brauch iwwer Joren, Net zum Wee geschnidden ze ginn, hei kann Hues a Fuuss mat groussem Sécherheetsofstand passéieren. Wann ech dann op der aner Säit vun der Heck mat Wise kucken, jo da versteet een iwwerhaapt näischt méi. Op dësem landwirtschaftlechen Terrain, jo do hunn Hecken wéi Beem, an dëst ass formidabel ze gesinn. masseg Plaz. Esou kann et also och sinn. Hei ass zënter Joren näischt un den Hecken a Beem geschnidde ginn an ower sinn normal landwirtschaftlech Aktivitéite méiglech an et bleift eng héich Biodiversitéit, eng Freed fir d'Natur. Op der aner Säit laanscht de Wee weist sech duerch dat onsënneg Geschneits un den Hecke vu fréier un esou gutt wéi keng Bléien, wéineg Natur, domat keng Chance. Mol fir Elteren, Educateuren oder Léierpersonal och emol Kanner ze weisen, wéi flott Natur, wéi flott Hecke vu fréier bis Hierscht kënne sinn. D'Heck, e wichtegen, flotten a wäertvolle Liewensraum mat ville verschiddene Bléien, déi dann dofir suergen, datt och am Hierscht sech Friichten un den Hecke kënne weisen. Mee genee esou fannen Naturfrënn an den Hecken näischt méi fir en Téi, Gebeess oder en Chutney hierzestellen. Firwat also dësen Heckeschneid-Aktivismus bezuelt vun der Allgemengheet, duerchgefouert am Numm vum Naturschutz. Ech hu mer weider flott a wäertvoll Hecke bei Holzem an der Gemeng Mamer ugekuckt. Dës flott Hecken a Beem laanscht e Vëloswee sinn d'lescht Joer geschnidde ginn. No enger Vegetationsperiod ass net terribel vill zum Wee gewuess. Wann iwwerhaapt, bräicht et bei sou Hecken eng kleng Korrektur wou do d'Heck direkt um Rand vum Wee steet, oder punktuell, wa sech en Aascht wéi e Spackerter ze no bei de Wee kënnt. Dat sinn Aarbechten, déi hei, wéi u villen, deene meeschten Hecke mat méi klenge Maschinnen oder souguer manuell mat der Hand gemaach kënne ginn. Bei sou enger méi qualitativer Heckefleeg mat enger méi handwierklecher Aarbecht hätt och dëse jonke Bam laanscht dëse Wee bei Holze besser Chancen. Dëse jonke Bam ass lescht Joer duerch eng Beaarbechtung duerch Maschinne ferm veronstalt ginn. De Bam wiert sech géint dës Behandlung an dëse Bam bräicht elo eng kleng Hëllef duerch kleng Korrekture mat engem Secateur oder Aaschknacker an de Bam hätt gutt Chancen eng Kéier eng wichteg Verjüngung vun dëser flotter Bam-Heckenallee ze ginn. Bammassakeren, wou jonke Beem si leider bei de Maschinnenasätz iwwerall ze fannen, esou och bei dëse jonken Äschen hei bei Garnech. Beim Heckeschneide laanscht Weeër sinn d'Argumenter firwat, Sécherheet oder Käschtegrënn, ganz beléift. Do muss ee sech also froen, wéi geféierlech ass eng Heck? Well kloer ass, déi Heck déi net geschnidde gëtt, déi Heck ass sécher am bëllegsten. Net schneide bedeit fir d'Allgemenge keng Käschten. Wéi vill wiisst dann nun mol esou eng Heck? Hei e Beispill vun enger Heck laanscht e Feld. Bei der Kar an der Gemeng Mamer. D'Heck war deemools, wéi ech d'Foto am Fréijoer 2021 gemaach hunn, schonns eng Zäit laang net geschnidde ginn. An déi Heck huet deemools e formidabelt Bild geliwwert, eng Heck mat ville Bléien, e Schlaraffeland fir Beien, Hummel, Päiperleken a vill aner Déieren. Och elo, zwou Vegetatiounsperiode méi spéit, ass déi Heck nach net geschnidde ginn. Brauch eigentlech net, well se wiisst och elo nach net terribel an d'Stéck. Där Beispiller ginn et en masse. Firwat also dësen Heckeschneid-Extremismus laanscht all Feld a Vëlosweeër, wou all Joer all Heck oder Bëschrand, och dee klengste Strauch, oft nieft ausgeraumte Landschafte geschnidde musse ginn? Hecke wuessen, jo. An datt e Wee soll fräi bleiwen, jo dëst ass och kloer. Heiansdo ass och wéi hei net vill Plaz tëschent Heck a Wee, mee awer gesäit een, datt dëst fir déi meescht Leit keen eigentleche Problem ass. Heiansdo hunn ech d'Gefill, datt grad esou Plaze mat Direkten Naturkontakt, Leit an hirer Fräizäit am léifste besichen. Mee wéi wuessen dann esou Naturhecken? Bei den Heckeplanzen ass wéi bei ville Planzen d'Reegel, wat mer méi schneiden a méi oft schneiden, wat d'Heck och méi gutt wiisst, well d'Wuerzelen am Buedem gi jo net geschnidden an déi suergen innerhalb kierzester Zäit, datt wat vun enger Heckeplanz geschnidde ginn ass, erëm zeréckwiisst. Och dës Hecke laanscht de Vëloswee bei Mamer waren all am Wanter virdrun laanscht de Wee geschnidde ginn. All déi Hecken, déi am Wanter geschnidde ginn, sinn zwar bis d'Fréijoer roueg, mee esou ab Mee wiisst dëst innerhalb vun e puer Woche méi oder wéinge rëm bis Enn Juni, genee dono wat mer lo schneiden. Dobäi dominéieren a wuessen e puer Planze méi wéi anerer, dorënner Spackelter, Akazien, Bréimen oder Weiden, déi méi kräfteg wuessen. Déi meescht Hecke stinn wäit vun engem Wee ewech a keng Heckeplanz kann an engem Joer méi wéi e gudden hallwe Meter an der Breet wuessen. Déi heefegst Heckeplanzen, wéi Mullebutz, Schléiwe wuesse vill méi lues an der Breet a oft nëmmen e puer Zentimeter. an engem Joer. Also fir wat muss ee, wéi behaapt gëtt, esou Planzen, esou Heckeplanze wéi hei all Joer schneiden? Dofir brauche mer also net all Joer all Heck mat décke Maschinnen traitéieren. Mer brauche vill méi eng Differenzéierung vun der Heckefleeg. Hei wéi och hei hu mer en Hieselter, eng Planz, déi verhältnisméisseg vill an engem Joer wiisst, awer alles riicht erop. Direkt dernieft e Strauch Haarnol, och dee wiisst net esou séier hei an de Wee. Mer schneiden Hecken, esou wéi A wou mer se kënne mat Maschinnen nach schneiden, Hecken bis an extrem Héichten, op renge Vëlos oder Feldweeër, datt d'Maschinne bestëmmen, wéi eng Heck geschnidde gëtt, sief et aus Käschtegrënn oder vun der Handhabung, dëst duerf net sinn. Wéinst enger Maschinn eng Heck méi schneide wéi neideg, dëst ass absurd, ëmsou méi wann dëst vu Fachleit, vu Spezialisten aus dem Naturschutzberäich gemaach ginn. D'Naturschutzsyndikat Sicona mécht säit iwwer 30 Joer enorm wichteg a wäertvoll Naturschutzprojeten. Enger Rei Landschafte verdanken dëser Aarbecht méi Biodiversitéit, e Gewënn fir d'Natur. Leider huet sech ower d'Situatioun fir d'Natur trotz SICONA an aneren Naturschutzhëllefen an de leschten 30 Joer dramatesch weider verschlechtert, dëst och trotz ëmmer méi ëffentleche Suen a Beméiungen. Dofir brauche mer dringend nach méi Qualitéit beim prakteschen Naturschutz. Mer brauchen och méi Naturschutz op enger gesamter Fläch an der Landschaft. D'Hecken an der Landschaft, a besonnesch laanscht d'Weeër, sinn do mat hiren ongenotzte Borduren eigentlech ideal dozou. De Verantwortleche vum SICONA huet mer confirméiert, datt d'Schneide vun den Hecke laanscht d'Weeër keen direkten Naturschutz ass, Et si reng Fleegeaarbechten, déi gemaach ginn, datt d'Hecken net an de Wee wuessen. Haut ginn all Hecken a Bëschränner reegelméisseg all Joer laanscht all Feld oder Vëloswee no engem Schema bedéngt duerch d'Maschinne geschnidden, woubäi awer reng zwee Drëttel vun den Hecken iwwerhaapt kee Problem duerstellen, wa se mol een oder e puer Joer roueg gelooss ginn. Loosse mer nämlech d'Hecken e bëssi mat Rou, da sinn esou Biller wéi hei am Fréijoer 2020 laanscht de vill genotzte Vëloswee PC 12 tëschent Käerjeng a Kënzeg méiglech. War et Zoufall oder wéinst der Pandemie Mee fir eemol waren hei am Wanter keng Heckeschneider ënnerwee an obwuel d'Hecken hei zimmlech no beim Wee stinn, huet dëst kee Sécherheetsproblem, mee e Gewënn u méi Natur bedeit. Esou Biller sinn extrem rar ginn, well an de Joren duerno huet et och net méi hei esou schéin ausgesinn. Och deelt de Verantwortleche vum Sicona meng Bedenke vun iwwerdriwwene Méi a Mulch-Aktioune laanscht Feld a Vëlosweeër. A ville Gemenge gi vun de Servicer am Laf vum Joer alt véier bis fënnef Mol laanscht d'Weeër, ob mat oder ouni Hecken, alles un Natur ëmmer erëm wech gemulcht. Nach am spéiden Hierscht hunn ech nach a ville Gemenge queesch duerch d'Land festgestellt, datt nach iwwerall Bordure laanscht d'Feldweeër gemulcht si ginn. Esou wéi hei nach de 16 November an der Gemeng Käerch. Firwat brauch et esou Mulchaarbechten am spéiden Hierscht? Firwat mat décke Maschinnen en Zentimeter héije Grasflom laanscht all Feldweeër ewechmulchen? Firwat am spéiden Hierscht nach muss gemulcht ginn, eng Prozedur, déi dëst Joer mindestens schonns fir d'véiert, esou fir d'lescht Enn August nach an der Gemeng Käerch gemaach ass ginn? Dëst hunn ech beim Verantwortleche vun dësen Aarbechten an der Gemeng Käerch nogefrot. Do ass mer matgedeelt ginn, dass dëst néideg wier, fir datt duerno den Heckeschnëtt besser opgeraf ka ginn. Op meng Bemierkung, datt den Heckeschnëtt jo awer an der Gemeng Käerch vum Sicona gemaach gëtt, déi extra Maschinnen hunn, déi dat Geschnidden direkt zerklengern an an d'Heck bléist, do ass mer gesot ginn, datt si, d'Gemeng Käerch, och nach nom Sicona verschidden Hecke schneide ginn. Doriwwer kann een nëmmen de Kapp rëselen. Hei Biller vum Februar vun enger vun de selwechten Hecken an der Gemeng Käerch, wou de Sicona schneit an och derlaanscht mulcht. Dëst nodeems schonns am Laf vum Joer zeg Mol hei gemulcht huet. Naturschutz zu Lëtzebuerg, den Naturschutzsyndicat, den Sicona schneit a mulcht. An da kënnt nach eng Kéier d'Gemeng fir ze schneiden a vläicht och nach emol ze mulchen. Dëst passéiert a ville Gemengen am Land esou wéi ech Enn Oktober an der Gemeng Garnech mer dës extrem geschnidden Heck ukucke gaang sinn, war do nach derlaanscht e klenge Grasflom ze gesinn. E bëssche méi spéit, Mëtt November, dunn dëst Och dëse misni Grassom huet missen ewech. Jo, wat soll ee soen, propper muss et sinn. Biodiversitéit, Natur a Klimaschutz ass d'nächst Joer sécher erëm bei alle Walen e grousst Thema. Wéi vill vun deem Geschwätz a Gebraddels dovun bei Natur an Ëmwelt ukënnt, gesäit een u sou Beispiller. Mer sinn eben e proppert Land an hu vill Suen a Maschinnen, esou wéi dëst. D'Gemeng Contern huet vir kuerzem houfreg an de soziale Medien hir fonkelnei Maschinn virgestallt, wéi se an enger ansonsten typesche Landschaft, wou näischt un Natur ze gesinn ass, propper mécht. Do passt zum Schluss nëmmen dëse satiresche Beitrag.